הייבן מיר בעצם אן היינט שיעורים בעניני תורת הנפש, האט מען געשריבן אויפן צעטל. די שאלה איז וואס תורת הנפש מיינט. היינט איז מען צוגעוואוינט אז יעדער איינער וואס האט פראבלעמען ליידט אויף די נערוון, און יעדער וואס ליידט אויף די נערוון דארף עוסק זיין אין תורת הנפש. אונז דארף מען וויסן אז רוב פראבלעמען וואס איז דא האט נישט מיט די נערוון צו טון. אונז לייג מיר עס אריין אלעס אין איין גרויסע בילד וואס האט נישט קיין שייכות. און אונז דארף מען עס ריכטיג אפלערנען. די הייליגע רמב ם וואס איז געווען א גרויסע דאקטער, א גופניות'דיגע דאקטער, ער האט געהיילט מענטשן, זייער גוף פון די מענטש, איז אויך געווען א גרויסע רופא נפשות, און דער רמב ם האט אונז איבערגעלאזט וואס ער האט געשריבן ווי אזוי צו מרפא זיין די נפשות, דער רמב ם האט אסאך געשריבן בעיקר אין שמונה פרקים לרמב ם, און דער רמב ם שרייבט דארט אז ווען א מענטש וויל לעבן אויף דער וועלט ריכטיג דארף ער קענען זיין נפש, ער דארף קענען זיין מהות, ער דארף וויסן וואס ס'גייט פאר אין זיך, אויב נישט קען ער נישט לעבן ריכטיג און ער וועט זיך יעדן טאג אנשטויסן מיט פראבלעמען און ער וועט מיינען אז יענער איז דער פראבלעם אדער דאס איז דער פראבלעם, און דערווייל פעלט אים פשוט אין די ידיעה וואס גייט פאר מיט אים אליינס. זאגט דער רמב ם, ווען א מענטש וויל זיך לערנען ווי אזוי זיך אומצוגיין טאג טעגליך, דארף ער לערנען אביסל וואס ס'גייט מיט זיין נפש. זאגט דער רמב ם, א מענטש וועט טראכטן, איך האב צוטון מיט כעס, איך ווער זייער שנעל אין כעס, איך גיי לערנען וועגן כעס. שרייבט דער רמב ם א מענטש דארף זיך לערנען אלעס וואס גייט פאר אין די נפש, פונקט אזוי ווי א דאקטער, יעדער דאקטער דארף גיין אין סקול און ער דארף זיך לערנען די גאנצע גוף פון די מענטש, אפילו איינער וואס לערנט זיך צו זיין א אויגן דאקטער, לערנט טאקע דריי יאר נאר וועגן די אויג, אבער פארדעם לערנט ער נאך צוויי יאר וואס איז נוגע צו די גאנצע גוף פון די מענטש, ווייל אונז ווייס מיר אז ס'מאכט זיך אמאל א מענטש וואס קען ליידן אויף די פיס און פלוצלינג ווערט זיין אויגן בלורי, זיין אויגן ווערט אביסל שוואך, ווייל די גאנצע גוף פון א מענטש איז קאנעקטעד איינס מיטן צווייטן, עס האבן איין הארץ מיט איין מח, און ס'פארט בלוט פון די יעדע אייווער יעדע רגע, טויזענטער טויזענטער טאנען בלוט וואס ס'גייט, און אלעס ארבעט צוזאמען אויף איין גרויסע בילד. די אויגן דאקטער דארף זיך לערנען די גאנצע גוף און די פיס דאקטער אויך, זאגט דער הייליגער רמב ם זיך צו לערנען דארף מען לערנען תורת הנפשות, ווי אזוי לערנט מען זיך עס? זאגט דער רמב ם מען זאל גיין צו די רופאי הנפשות, ווער זענען די רופאי הנפשות? זענען די הייליגע חזל וואס זיי האבן געקענט און פארשטאנען און געוויסט וואס א מענטש איז, זיי האבן אונז אויסגעלערנט וואס טוט זיך אין די נפש פון א מענטש, מען האט עס נאר קיינמאל נישט צוזאמגעבינדן צוזאמען, דאס הייסט אזוי עס איז דא. א גאנצע מסכתא פרקי אבות וואס מען רעדט דארט פון מידות פון א מענטש, אבער מען האט קיינמאל נאכנישט צוזאמגענומען א ספר וואס מען רעדט פון הרגשים פון א מענטש, אדער ווי אזוי צו קאנטראלירן די מידות מיט די הרגשים מיט די שכל און די מח, אבער דא דארט זאגט דער רמב ם איז עס צושפרייט און צוזייעט מיט די דברי חזל און מען דארף עס ריכטיג אפלערנען, אונז דארף מען עס ריכטיג פארשטיין וואס ס'גייט פאר מיט די מענטש. כדי א מענטש זאל קענען דורכלעבן זיין לעבן ריכטיג, אויב ער ווייסט נישט אליינס זיך אפצוטייטשן וואס געשענט מיט אים, שטויסט ער זיך אן אין פראבלעמען טאג איין און טאג אויס. אונז אלע בעט מיר הושענא נפש מבהלה. טייערע אידן ווען א נפש פון א מענטש איז מבוהל, איז מבולבל, וואס געשענט? ס'איז נישט אז ער איז קראנק, ס'איז נישט אז ס'דרייט זיך אין זיין קאפ, ס'איז פשוט זאכן זענען נישט מסודר, און לאמיר עס מסביר זיין. ס'איז דא מענטשן וואס זענען ווערן זייער שנעל אווערוועלמד, מען טרעפט זיך צווישן מענטשן הייבן זיי אן מיט פחד, זיי ווערן עפעס פארמאכט, ס'איז דא מענטשן וואס זענען זייער דא צו פליזן אנדערע מענטשן, מאכן זיכער אז יעדער האט הנאה פון זיי און יעדער זאגט ווי גוט זיי זענען און יעדער איז מסכים צו אלעס וואס זיי טוען, ס'איז דא מענטשן וואס האבן זייער מורא צו פארן אויף א פליגער און ס'איז דא מענטשן האבן מורא צו פארן אויף א ברידזש, קודם די ערשטע דארף א מענטש וויסן וואס ער איז און וויסן פארוואס ער טוט געוויסע זאכן און נאכדעם דארף מען דן זיין וואס דאס וועט זיין מעטשעם ביי די קומענדיגע שיעור פארוואס טאקע האט ער מורא צו פארן אויף א פליגער און ער נישט. אין די גוי'שע וועלט איז אנגענומען א שאלה צו ס'איז נעיטשור אדער נורטשור, צו א מענטש ווערט געבוירן מיט דעם אדער ער איז אויפגעצויגן און דאס האט ער געזען ביי זיינע סאראונדינגס, ביי זיינע מענטשן ארום מיט וועם ער איז אויפגעוואקסן. סאו דארף מען עס צוטיילן, ס'ווענדט זיך וואס, מידות, א מענטש וואס איז א קאסן, אסאך מאל איז עס א נאטור פון א מענטש, א מענטש איז מער כח האיש, מער צו צונעמען און מער צו שטעלן, דאס קען זיין א נאטור. הרגשים איז נישט אלעמאל א נאטור. א מענטש האט מורא צו גיין אויף א עלעוועיטער, ס'איז נישט אין זיין DNA. זיין טאטע האט נישט מורא, זיין מאמע האט נישט מורא, קיינער פון זיין משפחה ארום און ארום האבן נישט מורא צו גיין אויף א עלעוועיטער, האבן נישט מורא צו גיין אויף א ברידזש. אונז דארף מיר דערגיין פארוואס האט ער יא מורא, און נאכדעם וועלן אונז קענען וויסן וויאזוי צו ארבעטן, און אויב אונז קען מיר בכלל ארבעטן אויסצוארבעטן אונזערע הרגשים, אונזערע מידות, מיר האבן יעצט געשמועסט דא מוסר ספרים ווי אזוי אויסצוארבעטן די מידות, צו אונז קען מען בכלל ארבעטן אויף אונזערע הרגשים, און צו אונז דארף מיר, אבער קודם דארף מען אונז וויסן וואס אונזערע הרגשים זענען, און איך וויל מאכן נאך איין הקדמה פארן ציון מירון, אונז זעמיר נישט דא ביי די שיעור בכלל ביי די שיעורים, מיט א אג'ענדע אז מען זאל נאר זען וואס חזל זאגן און נישט גיין צו טערעפיס, אדער אויפצואווייזן אז חזל האבן עס געוואוסט פאר די היינטיגע טערעפיס, ווען איינער איז קראנק, איף איטס אן עמערדזשענסי, קאל נײַן וואן וואן, כל אשר יש לו יתן בעד נפשו, זאל א מענטש טון וואס ער דארף צו היילן זיין נפש. אונז רעד מיר יעצט אונז אלע ברוך השם געזונטע לעכטיגע מענטשן, דא און דארט פלאצט מען, דא און דארט האבן מיר אונז פראבלעמען, און אונז וויל מיר וויסן פארדעם ווי אזוי זיך אומצוגיין כדי נישט צוצוקומען צו קיין עמערדזשענסי מצבים. ווען א מענטש איז מבולבל דרייט זיך אין זיין קאפ אסאך זאכן, וואס דרייט זיך אין זיין קאפ? לאמיר זאגן אז איינער האט אים געזאגט עפעס, קומט אריין בית מדרש און איינער האט אים אריינגעזאגט, די ערשטע זאך האט ער א הרגשים, פון ער איז אויפגערעגט וויאזוי האט יענער עס געקענט טון, אבער וואס שטערט אים, וואס גייט דיך אן וואס יענער טוט, ווען יענער שרייט אויף א צווייטן שטערט דיך עס נישט, יענער איז נישט קיין געזונטע מענטש, וואס האט עס מיט דיר, ער פילט זיך צוקלאפט, אה, סאו עס איז נישט די שרייענס, ער פילט זיך צוקלאפט, ער פילט זיך פארשעמט, ער פילט זיך אומגעלונגען, זיין שכל זאגט אים. אפשר לוינט זיך נישט דאס צוריקשרייען וועט ער שרייען נאך העכער ביז ס'וועט גיין א פאטש מיט א זעץ און ס'וועט זיך נישט ענדיגן אבער זיינע הרגשים שטופן אים ניין ניין ניין דו מוזט דא עפעס טון אויב נישט גייסטו בלייבן א צוקלאפטע מענטש אויב נישט גייט מען דיך אפסטעמפלען אלס א נעבעכדיגע מענטש און אונז ווייסן מיר אלע יא וועם קען מען בוליען די נעבעך די רחמנות און איך דארף ווייזן אז איך בין נישט די סארט מענטש און מיך קען מען נישט סתם יעדער איינער סאו האט ער דארט זיין ערגיישען און ער האט זיין שכל, און נאכדעם קומט אריין די שכל וואס איז אין מח, קומט אריין די מידות פון א מענטש, מידות פון א מענטש האבן אונז געשמועסט, מען דארף עס אויסארבעטן, א מענטש איז געווען געבוירן מיט געוויסע מידות, אויב איז ער א קאסאן, די מידה שטופט אים גלייך די ערשטע זאך זאלסטו פלאצן אויף יענעם, אויב טוט ער גארנישט, די אלע מחשבות אבער, אויב ער סעטלט עס נישט, אלעס דרייעט זיך אין זיין קאפ יעצט. און ווען אלעס דרייעט זיך אין זיין קאפ, יא טון, נישט טון, איך טון אזוי, אבער למעשה בין איך צוקלאפט, למעשה בין איך פארשעמט, און איך בין יעצט פארשעמט, גיי איך בלייבן פארשעמט א גאנץ לעבן, גיי איך קיינמאל נישט קענען, גייט קיינער נישט איינזען ווער איך בין, בלייבן מיט דעם איז די ערגסטע, בלייבן מיט דעם איז ער א נפש וואס איז בהלה, א נפש וואס איז מבולבל, און וואס געשענט איז, אויב ער סארט נישט אוט אין זיין קאפ יעדע זאך, אדער פלאצט ער און ער טוט מעשים וואס ער וואלט נישט געוואלט, אדער ס'איז דא אנדערע וועגס וואס די מח ארבעט, די מח אסאך מאל איז אויף לאקדאון מאוד, ער ווערט פארמאכט, ער ווערט צוקלאפט, ער רעדט נישט צו קיינעם, קענסט אים טרעפן, פרעגן וואס גייט פאר מיט דיך, למה פניך נפלו, דו זעסט נישט אויס, פניך ענני כתמוהל של שוים, נעכטן ביסטו געווען א פרייליכע מענטש ביסט היינט, פלוצלינג זעט מען א בחור אין ישיבה, ער איז געווען א לעבעדיגע פרייליכע בחור, אזוי הערט מען אלע מעשות און פלוצלינג איז ער עפעס פארמאכט געווארן, וואס גייט פאר? עפעס גייט פאר, ס'געשענט נישט סתם אזוי, אויב אונז וועלמער וויסן וויאזוי צוצוגיין, און די אייבערשטער העלפן, אונז וועלמער וויסן וויאזוי צו דילן אין יעדע זאך וואס קומט ארויס. סא לאמיר אנהייבן, און לאמיר זיין קלאר, אונז זעמער נישט דא צו מסכן זיין אונז, אונז זעמער ברוך שאלמער אלע געזונט און שטארק, אונז זעמער דא צו וויסן ווי אזוי צו פירן די זאך. לאמיר געבן א שטיקל משל, ווען ס'דא א קווייער וואס זינגט, ס'דא א. בענד וואס זינגט מיוזיק, איינער מיט א פידל און איינער מיט א טראמפייטער און איינער מיט א קיבאורד, און נאכדעם איז דא א מנצח, ס'דא איינער וואס פירט די קווייער און ער ווייזט יעצט זאלסטו מיטשפילן און יעצט דו און דו קודם און יעדער האט זייערע בוקס וואס צו טון. אויב יעדער שפילט אויף איין מאל און קיינער נעמט נישט קער פון די זאך איז סתם א רעש, סתם קולות, ס'טוט זיך. אויב ס'דא איינער וואס קאנטראלירט יעדעם איינעם דעמאלטס קומט ארויס א שיינע הערליכע געזאנג. די זעלבע זאך געשען ביי אונזער מח. די שכל איז א טראמפייטער וואס שרייט און די הארץ איז א אנדערע איז א פידל וואס שפילט הארציגע ניגונים דאס איז וואס די הארץ טוט יעדע זאך האט זיך זיין חלק ווען אלע שרייען איז א חרבן די מענטש וואס דאס גייט מען זיך לערנען וויאזוי ער גייט שטיין אינמיטן און ער גייט זאגן פאר יעדעם וואס צו טון און געדענקן די זאך וואס אסאך מענטשן האבן א פראבלעם מיט, מענטשן קוקן זיך אן לויט ווי אזוי זייער הרגשים זענען, און דאס איז די ערשטע זאך, די מאירי שרייבט עס, די רמב ם שרייבט עס, א מענטש דארף דאס קענען צעטיילן, איך בין נישט א צעקלאפטע מענטש, איך בין א געהעריגע מענטש, כ'האב געהאט יעצט א הרגשה פון צעקלאפטקייט, אויב איך בין א צעקלאפטע מענטש בלייב איך צעקלאפט, אזוי בין איך, כ'האב מיך אפגעסטעמפלט. ניין, איך בין א מענטש, און פאר גוטע סיבות האב איך געהאט א זאך, א הרגש פון צוקלאפטקייט, און יעצט דארף איך זען וויאזוי צו דילן מיט די הרגש. ס'איז דא איך, און ס'איז דא די הרגשים. ס'איז דא איך, און ס'איז דא די מידות. לאמיר עס ממשיל זיין, אונז זאלמיר עס פארשטיין קלאר. טייערע אידן, ס'איז דא א בוים. א בוים, די בוים, וואס די עיקר פון די בוים, די שטאם פון די בוים, דאס גייט פון אונטן ביז אויבן, דאס איז א מענטש, דאס איז די הארץ פון א מענטש, וואס איז דא פון אונטן ביז אויבן, האט א יניקה פון די ערד און א כח פון הימל, דאס איז די מענטש, פון דעם קומען ארויס צווייגן, צווייגן ווערן א חלק פון די בוים, די צווייגן ווערן הארט, עס ווערט א חלק פון די בוים, דאס זענען מידות וואס ווערט א חלק פון די מענטש, איין מידה איז כעס, איין מידה איז רוגז, איין מידה איז פארמאכטקייט, בושה, עס איז דא מידות אויך, נישט נאר רגשים, און דאס קען מען אמאל אויסהארבען, עס איז שווער צו טוישן א צווייג, אבער עס איז דא וועגן, מען קען עס ארומבינדן, אדער קען מען עס טרימען אביסל, אביסל שניידן, מען דארף עס מסדר זיין, אבער ס'איז דאך נישט די בוים, ס'איז מידות אבער ס'ווערט א חלק פון די בוים. נאכדעם איז דא בלעטלעך אויף א בוים, רבותי בלעטלעך זענען הרגשים, בלעטלעך זענען איין טאג שיינט עס דא שיינע גרינע בלעטלעך, שיינע רויטע בלעטלעך מיט בלויע בלעטלעך וואס וואס שיינט וואס בליהט, און איין טאג ווערט עס פארטריקנט, און איין טאג פאלט עס אראפ, און אפילו ווען די בלעטלעך זענען שיין קען אויך קומען א מענטש און אראפרייסן די בלעטלעך, אבער ס'האט נישט געטוישט די בוים, ס'טוישט די צורה פון די בוים, אוודאי א בוים מיט שיינע בלעטלעך איז א הערליכע בוים, אבער נעקסט יאר וועט צוריק וואקסן בלעטלעך אפילו איינער האט עס אראפגעריסן, אונז גיימער אלע האבן שיינע בלעטלעך און אונז גיימער אלע האבן טעג וואס איז פארטריקנט און ס'איז צוקלאפט און מען צוטרעט עס, און אונז גיימער האבן סתם שלעכטע מענטשן וואס גייען אראפרייסן אונזערע שיינע בלעטלעך, פאר נישט קיין חילוק וועלכע סיבה, צו ווייל ער דארף עס שביעות באזוך אין זיין הויז, אדער ער וויל סתם, וואקט אריבער און ער טראכט נישט און ער רייסט בלעטלעך, אבער ס'דא מענטשן וואס גייען רייסן, ס'דא מענטשן וואס גייען טוישן אונזערע שיינע טאג, ס'איז אלעס געווען גוט, אלעס איז געגאנגען גוט, ביז דער מענטש איז אנגעקומען, ביז דער קינד איז אריינגעקומען אינדערהיים און ער האט מיך אויפגערעגט, ער האט מיך ארויסגענומען פון די קייט, ס'גייט געשען, אבער ס'איז נישט מיך. ס'איז גייט געשען, מ'האט עס אראפגעריסן, ס'וועט פארשימלט ווערן, און אונז גייען מיר יעצט שוין ווארטן ביז ס'וועט צוריקוואקסן, און די בוים בלייבט בוים. אזוי גייען מיר אונז אלעמאל בלייבן. איך בין א מענטש וואס איך בלייב א מענטש. איך בין א מענטש וואס האט הרגשים. אונזער פראבלעם אסאך מאל, אונז זעמיר אויפגעוואקסן מער מיט שכל ווי מיט הרגשים. און די אמת איז, יא, ווי שטייט אין חסידישע ספרים, די מח דארף זיין שליט על הלב, די שכל דארף זיין איבער די הרגשים. אבער אונז דארפן וויסן, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן הרגשים, אונז קען מען נישט אינגאנצן פארשפארן אונזערע הרגשים, אונז דארף מיר האבן אונזערע הרגשים אויך, און איך וויל עס אביסל ארויסברענגען, יעדער פרעגט, פרעה איז געווען א קלוגער גוי, עס מוז זיין, אויב ער האט איינגעזען די חכמה פון יוסף הצדיק, איין חכם ונבון כמוך, מוז זיין אז ער האט געקענט אסאך חכמה און נבונים און ער איז געווען א קלוגער מענטש, פרעה באקומט מכות, איין מכה נאכן צווייטן און נאכן דריטן, און מי השם אשר אשמע בקולו? וואס איז פשט? ער האט נישט געוואוסט? ער האט נישט געוואוסט? יעדער פרעגט דער צו דער, דער צו דער, פרעזידענט פון ווענעזועלע האט נישט געוואוסט אז מארגן גייט מען אים פארכאפן? וואס האסטו געשפילט? האסט געמיינט ס'וועט נעמען נאך א טאג? זעסט אז מען כאפט מכות, ווייסטו אז ס'קומט א סוף, ווייסטו אז דארפסטו אויסדרייען די היטל און זיך צושטעלן. וואס איז געווען פרעה'ס חשבון? די תורה זאגט כבוד לב פרעה, וואס מיינט עס? לאמיך מסביר זיין, ס'דא קלוגע מענטשן, ס'איז דא א קלוגע מח, אונזער מח איז די קלוגסטע זאך וואס איז נאר דא, אונזער מח, די מח פון א מענטש, איינער מער איינער ווייניגער, אבער די מח פון די מענטש קען סאלוון די שווערסטע שאלות, די קאמפליצירסטע זאכן, די מח פון א מענטש קען אויפקומען מיט אטאם באמבעס, די מח פון א מענטש קען אויפקומען מיט טעכנעלאגיע וואס מען וואלט זיך נישט געקענט חלומ'ן אפילו קען די מח פון א מענטש אויפקומען. די מח איז מורא'דיג, אבער די מח איז אזוי ווי א קאמפיוטער. די קאמפיוטער איז אויך מורא'דיג קלוג. לייג אריין קשיות אין די קאמפיוטער און ער גייט אויפקומען מיט תירוצים די בעסטע און די שענסטע. אבער אסאך מאל גייט די קאמפיוטער ענטפערן א נארישע תירוץ. ווייסט ווען ער גייט ענטפערן א נארישע תירוץ? אויב דו האסט אריינגעלייגט די קשיא נישט ריכטיג. גייט ער נישט אויפקומען מיט א מורא'דיגע מהלך. אויב דו גייסט אים פרעגן וויאזוי איך קען מאכן א טיש זאל פליען אין די לופטן, גייט ער נישט האבן א מהלך עס צו טון. וועסט אים פרעגן וויאזוי מ'קען מאכן א פליגער זאל פארן, יא, אוודאי גייט ער עס מסביר זיין. דו דארפסט אריינלייגן די ריכטיגע קשיא. דו דארפסט אריינלייגן די ריכטיגע אינפארמעישן אין די קאמפיוטער, און דעמאלטס גייט די קאמפיוטער ארויסקומען מיט זייער זייער א קלארע תירוץ וואס דו זאלסט טון. די מח פון א מענטש איז א קאמפיוטער. אבער די מח פון די מענטש האט איינער וואס לייגט אריין אינפארמעישן אין די מח. ווער לייגט אריין אינפארמעישן אין די מח? יא, יעדע זאך וואס איך זעה גייט אריין אין די מח, אבער די הארץ פון די מענטש, ער פיטערט די מח, ער פרעגט אן די מח אלעמאל די קשיות, די עקזעמפלס וואס די מח זאל ענטפערן, און לויט וואס מען לייגט אריין דאס ענטפערט ער, למשל ווען אונז ווייסן מיר שוין היינט אז רייכערן איז א געפערליכע געפערליכע זאך און ס'קען אוועקלייגן מענטשן, קענסט האבן מענטשן, און נישט נאר מענטשן, די גרעסטע דאקטוירים און פראפעסארן וואס זענען אויפגעקומען מיט די טעאריע אז ס'הארגעט מענטשן, קענען אויך בהפסקה צווישן איין האלב טאג און די אנדערע ווען מען קומט זיך צאם רעדן וועגן די שעדליכקייט פון ציגערעטלעך קענען זיי אויך שטיין אינדרויסן און רייכערן. וואס איז פשט? דיין מח ווייסט דאך אז ס'איז א פראבלעם. אמת. אבער ווער געפרעגט די מח? מיין הארץ האט געפרעגט. און מיין הארץ וויל רייכערן. ממילא האט מיין הארץ געפרעגט די קשיא אזוי. ס'איז אזוי, כ'האב געהערט זאגן אז ס'איז א פראבלעם צו רייכערן, ס'איז דא אזא סטאדי, אבער ס'איז אויך דא סטאדיס אז יעדע מענטש גייט ארויס אויפן גאס קען ווערן אראפגעקלאפט פון א קאר. למעשה קען איך אליינס מענטשן פון נײַנציק יאר אלט וואס רייכערן און זענען געזונט און שטארק. כ'קען אויך מענטשן וואס זענען פֿערציק יאר אלט און זיי רייכערן נישט און זיי זענען טויט קראנק. סאו ממילא איז עס טאקע אזוי שעדליך אדער נישט? סאו די מח האט נישט קיין פראבלעם צו ענטפערן וואס דו פרעגסט און וואס האסט אריינגעלייגט אין די מח. האסט אריינגעלייגט עפעס וואס דיין הארץ האט דיך געזאגט אז דו ווילסט יעצט רייכערן. און אונז גיימיר צוקומען אם ירצה השם דאס איז ביי יעדע זאך ווען א מענטש'ס מח ווייסט אז ס'איז דא א באשעפער וואס גייט געבן בעטן דין וחשבון אויף יעדע זאך און דאך טוט ער עפעס אנדערש. דער מענטש זאגט א גאנצע טאג אייבערשטער העלף מיך און בסייעתא דשמיא און בעזרת השם און דערווייל גייט ער און ער טוט עבירות. פארוואס? דיין מח טוט נישט זאגט אז דו טארסט נישט טון, ווייל די הארץ איז דא און די הארץ גליסט, און די תורה זאגט אונז ולא תסירי אחרי לבבכם, אבער די הארץ געבט די אינפארמעישן פאר די מח. פרעה וויל נישט ארויסשיקן די אידן פון מצרים. שכל'דיג אוודאי דארף ער ארויסשיקן, שכל'דיג דו כאפסט קלעפ דארף ער ארויסשיקן די מענטשן, אבער ער וויל נישט, סאו זיין הארץ האט אריינגעלייגט די אינפארמעישן און געפרעגט פונעם מח. משה רבינו האט געברענגט א מכה. איז אזוי זאגט ער אים, די ערשטע צוויי מכות האבן מיינע חרטומים אויך געמאכט, סאו דאס איז נישט גערעכנט, די דריטע מכה איז נישט געפערליך, די פערדע איז שוין אריבער געגאנגען און מען איז געשטארבן, מען האט עס איבער געלעבט, מען האט עס איבער געלעבט, געשטארבן אפאר מענטשן, אבער פיין, אונז האלטן שוין ווייטער, די פיפטע און די זעקסטע, מען האט עס אויסגעהאלטן, איך קען עס אויסהאלטן נאך אביסל, זאל איך עס אויסהאלטן אדער נישט? אויב דאס איז די קשיא וואס מען לייגט אריין פון די מח, קווייט לייף פרעה, די הארץ האט געארבעט און די הארץ האט קאנטראלירט די מח, סאו אוודאי די מח דארף זיין שולט אויף די לייף, אבער אויב אונז גיימיר נישט וויסן די כח פון די הארץ, אויב אונז גיימיר איגנארן אונזערע הרגשים, וועט אויך נישט טויגן, ווייל די מח וועט נישט באקומען די ריכטיגע מעסעדזשעס, ווי מ'האט שוין מסביר זיין. די אייבערשטער קומט, אין פרשת בראשית שטייט אין פסוק, הבל האט געברענגט א מנחה און קין האט געברענגט א מנחה, זאגט די תורה וישא ה' אל הבל ואל מנחתו, דער אייבערשטער האט אנגענומען הבל'ס מנחה, ואל קין ואל מנחתו לא ישא, שטייט אין פסוק ויחר לקין מאוד ויפלי פניו, קומט דער אייבערשטער ויאמר ה' אל קין, דער אייבערשטער פרעגט פון קין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? למה חרה לך, וואס ביסטו אויפגערעגט? ולמה נפלו פניך, וואס ביסטו צעקלאפט? וואס איז געשען? וואס הייסט וואס איז געשען? זאגט דער ספרדן, מען האט נישט אנגענומען זיין קרבן. זאגט ער, ניין ניין ניין, דא ליגט אסאך א טיפערע קשיא. און די קשיא דארף מען אונז פרעגן יעדע מאל ווען א מענטש ווערט צובלאזן, ווען א מענטש ווערט אויפגערעגט, אדער ווען א מענטש טוט א פעולה, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? דער אייבערשטער זאגט פאר קין, זאגט דער ספרנו, דו ביסט יעצט אויפגערעגט אויף דיין ברודער, דו גייסט הרג'נען דיין ברודער, דיין ברודער האט דיך עפעס שלעכטס געטון? דיין ברודער האט דיך גארנישט געטון. יא, דער אייבערשטער האט אנגענומען דיין ברודער'ס קרבן און נישט דיינס. ווילסט זיי אפגרעדט אויפ'ן אייבערשטן? ווילסט? טו גוטע זאכן וועט דאס אייבערשטער יא אננעמען. דעס זאגט אים דער אייבערשטער ווייטער, הלאים תיטיב, ס'הייסט, וועסט גוטס טון וועט מען דיך אננעמען. אבער וואס ביסטו אפגרעדט דיין ברודער? ווי קומט דא אריין דאס? ער גארן קינד, אפגערעגט, מען זוכט די געלעגנהייט, מען גייט הרג'ענען קין, מען גייט הרג'ענען הבל, וואס האט הבל געטון? וואס האט הבל געזינדיגט? קאין אליינס ווען ער איז געווארן אין כעס אויף הבל האט זיך נישט אפגעשטעלט און געטראכט, אויף וועם בין איך אין כעס און וואס בין איך אין כעס? סאו די הרגשים האבן געקאכט אבער ער האט זיך נישט געפרעגט, ער האט נישט געפרעגט די הרגש וואס פילסטו? וואס איז דיין פראבלעם? איך הער האסט אווער ריעקטעד יעצט, אבער אבער לאמיר זיך דורך שמועסן, איך בין די וואס פירט די קווייער, לאמיך דורך שמועסן מיט דיר הערגש, ביסט אויפגערעגט אויף קין, אויף הבל, הבל האט געטון עפעס? אה דו האסט א פראבלעם מיטן אייבערשטן, סאו לאמיר נעק נעמען, לאמיר גיין צום אייבערשטן, לאמיר טון וואס מען דארף צו טון, אונז דארף מען וויסן צו וועם צו דיירעקטן די אישו, די פראבלעם, לאמיר געבן נאך א משל, שטייט אין די פסוקים ווייטער, שרה מיני האט נישט געהאט קיין קינדער, יארן לאנג נישט געהאט קיין קינדער, פלוצלינג זאגט זי הגר זאל חתונה מיט אברהם, און הגר האט א קינד, און זי פילט זיך ותקל גבירתה בעיניה, זי פילט ווי הגר איז מזלזל אין איר, הגר האט גארנישט געטון, זי פילט ווי הגר איז מזלזל אין איר, ווייל הגר האט א קינד, סאו דאס מיינט אז יעדע מאל וואס הגר האט זיך ארומגעדרייט מיט די קינד, יעדע מאל וואס די קינד האט געוויינט אינמיטן די נאכט, האט זי געפילט ווי זי האט יא א קינד, איך נישט, און זי קוקט מיך אראפ. קומט זי צו אברהם און שרייט חמסי עליך! וואס האב איך געטון? וואס האב איך געטון? אה, רשי זאגט חמסי עליך ווייל כ'האב נישט געדאווענט גענוג. פיין, א גוטע זאך. איך דארף אבער ארויסווארפן האגאר פון דא. וואס האט האגאר געזינדיגט? ביסט אויפגערעגט? האסט נישט קיין קינדער? רעד צום אייבערשטן. ווילסט רעדן צו מיך איך זאל דאווענען צום אייבערשטן? טו דאס. וואס ביסטו אויפגערעגט אויף האגאר? שטייט אין פסוק, אברהם האט איר געזאגט, טו וואס דו ווילסט. ותענהו שרה, שרה האט געפייניגט האגאר, ותברח און ביז זי איז אנטלאפן פון דארט. זאגט דער הייליגער רמב ם אז ס'איז געווען א פגם פון שרה אין מיני. שרה האט נישט געהאט קיין שום רעכט צו פייניגן הגר ווייל הגר האט איר גארנישט געטון, און פארדעם זאגט דער רמבן א פחד, פארדעם ווייל שרה האט איר געפייניגט, זי האט נישט געדארפט, זי האט נישט געטארט, איז הגר'ס קינד געווארן א פרא אדם, ידע בכל ויד כל בו, און ביזן היינטיגן טאג, און היינט מיין איך נעבעך די היינטיגע טאג, גייען הגר'ס קינדער, הגר'ס אייניקלעך, הרג'נען אידישע קינדער, אזוי זאגט דער רמבן דארט, סארי מיינע וואלט זיך געדארפט אפשטעלן א מינוט און פרעגן די קשיא וואס די אייבערשטער פרעגט למה חרה לך ולמה נפלו פניך און ווען מען שטעלט זיך אפ א מינוט וועסטו זעהן נישט ער איז די פראבלעם דאס איז די פראבלעם לאמיר קער נעמען פון דעם מיר באלד זעהן וויאזוי מען נעמט קער פון דעם אבער קודם דאס איז נישט די פראבלעם אונז דארף מען קודם אפטאטשן יעדע מאל ווען עפעס געשען דרייען זיך ארום מענטשן, טאקע לאמיר זאגן אין די זעלבע מצב, רחמנא ליצלן מענטשן האבן נישט קיין קינדער, און זיי ווערן אויפגערעגט אויף זייערע עלטערן אדער אויף די געשוויסטער ווייל מ'האט געמאכט א חנוכה מסיבה, מ'איז זיך צוזאמגעקומען, וואס האט ער געטון? די אייבערשטער האט געמאכט זאלסט נישט האבן קיין קינדער, גיי וויין צום אייבערשטן, די אייבערשטער וועט דיך העלפן. לאמיר אויף דעם זעלבן ענין צולייגן א מעשה, אונז אלע קען מען די מעשה, שטייט אין אנפאנג פון שמואל אז אלקנה דער טאטע פון שמואל האט געהאט צוויי ווייבער חנה און פנינה, פנינה האט געהאט צען קינדער, חנה האט נישט געהאט קיין קינדער ליידער, וכי עשתה צרותו, פנינה האט איר יעדן טאג דערקוטשעט, נישט אזוי ווי האגאר וואס האט גארנישט געטון, זי טוט טאקע די קוטשע די יארן, רחמנא לצלן, רש י זאגט, זי איז געקומען יעדן טאג געפרעגט פון חנה וואס האט נעבעך נישט געהאט קיין קינדער, וועלכע בליי האסטו היינט געקויפט פאר דיין קינד, וועלכע קלייד האסטו געקויפט פאר דיינע קינדער לכבוד יום טוב, אזוי דירעקט, נישט מ'האט געמאכט עפעס א מסיבה, מ'האט געברענגט א קינד, געגאָסן אין פּנים, געטשעפּעט און גערוידעט, זי האָט נישט קיין קינדער. חזל זאָגן, זי האָט געמיינט לשם שמים, אָבער למעשה איז זי געקומען און איר געטשעפּעט און חנה האָט געהאַט אַלע רעכטן צו זיין אויפגערעגט אויף איר. אָבער וואָס האָט חנה געטון? ותתפלל חנה אל השם. חנה זאָגט אַזוי, למה חרה לך? וואָס באַדערט מיך עכט? ס'באַדערט מיך אַז איינער פרעגט מיך צי כ'האָב געקויפט אַ קלייד פאַר מיין קינד, אָדער ס'באַדערט מיך עכט אַז כ'האָב נישט קיין קינד? פּנינה קען מיך נישט געבן קיין קינדער, און פּנינה האָט נישט געמאַכט איך זאָל נישט האָבן קיין קינדער. ווער האָט געמאַכט זאָל נישט האָבן קיין קינדער? דער רבונו של עולם האָט עס געמאַכט. לאָמיך רעדן צום רבונו של עולם. און פאַר דעם האָט זי זוכה געווען צו האָבן אַ קינד ווי שמואל הנביא. זי האָט אָפּגעלערנט אירע הרגשים. מען האָט איר געפּייניקט און גערוידעוועט, זי האָט נישט קיין קינדער. ווער האָט עס געמאַכט? דער אייבערשטער האָט עס געמאַכט. לאָמיך לויפן צום אייבערשטן. דאָס איז ווי אַזוי אַ מענטש דאַרף הערן און זען וואָס ס'גייט פאָר מיט אים. אויב ער וועט נישט הערן און נישט זען וועט עס קיינמאל נישט ארויסקומען ריכטיג. לאמיר פארציילן א מעשה שהיה, און די סינעגאגע ביי חינוך פון קינדער נישט נאר זיך פרעגן. געווען א קינד אין א קעמפ אפאר יאר צוריק, די קינד א לעבעדיג קינד געווען אין חדר אין שטאט און ער איז געגאנגען צו א קעמפ, זיין תלמיד האט נישט געהאט א קעמפ ער איז געגאנגען צו א נייע פלאץ, שוין א נייע פלאץ קינדער קענען אים נישט ער קען נישט ס'איז אלעמאל אנפאנג אביסל שווער, די דריטע טאג אין קעמפ רופט ער אהיים די מאמע, מאמע געווען אויף די אנדערע ליין אבער א גוטע מאמע, זאגט צו אים איך דארף אראפלייגן מיין זון קאלט, נישט איגנארט, די זון קאלט, און די זון הייבט אן אזוי מיט אזא וויינעדיגע שטימע, איך וויל אהיים קומען, איך בין נישט צופרידן דא אין קעמפ. די מאמע'ס שכל האט אנגעהויבן ארבעטן גלייך, נישט נאר איר שכל, זי האט אפילו געליינט א ארטיקל אפאר טעג פריער אז קינדער פארן אין קעמפ, מען דארף וויסן, זיי ווערן האומסיק און זיי בענקן זיך, און אויב דו גייסט גלייך זאגן יא קום אהיים, גייסטו נאר אויפבויען אין זיי די בענקעניש, און זיי וועלן קיינמאל נישט קענען גיין אין ישיבה און קיינמאל נישט קענען חתונה האבן, זיי וועלן זיך אלעמאל בענקן צו די היים, ממילא דארפסטו זיי לאזן זיין אביסל שטרענג, נישט שטרענג אבער זאגן ס'וועט זיין גוט, און געווענליך נאך אפאר טעג גייט עס דורך, און די מאמע האט גע'עקט אזוי ווי איר שכל אזוי ווי די ארטיקל וואס זי געליינט, די מאמע זאגט פארן קינד, יא ס'איז נארמאל, אנפאנג נאך דערצו א פרעמדע קעמפ, געב עס אפאר טעג, געב עס אפאר טעג, איך זאג דיך ס'וועט דורכגיין, למעשה די מעשה איז אבער געווען אביסל אנדערש, די מעשה איז געווען אז דער קינד איז אנגעקומען אין א נייע קעמפ, און ער האט געהאט דארט אפאר חברה וואס האבן זיך גענומען איבער זיינע ביינער, און מען האט אים געבוליט אזוי ווי עס דארף צו זיין די ערשטע צוויי טעג, און דער קינד האט עס נישט אויסגעהאלטן, און דער קינד האט אהיים גערופן געזאגט איך וויל אהיים קומען, האט די מאמע נישט געפרעגט פארוואס, און.

און צוביסלעך וואלט עס געווארן א שפראך אין יעדע שטוב, סיי יעדע מענטש פאר זיך אליינס און סיי יעדע מענטש פאר זיינע קינדער, אפצוטייטשן א געפיל, וואלט געווען אינגאנצן אנדערש, די קינד וואלט נישט געזאגט איך בענק מיך, די קינד וואלט נישט געזאגט ס'איז מיר שווער דא, קען זיין די קינד וואלט נישט געזאגט מ'רוידעפט מיך ווייל ער וויל נישט פילן צוקלאפטע נשמה, ער וואלט געזאגט איך קום מיך נישט אויס מיט די חברים, און די מאמע וואלט געמאכט זיכער אים צוריקצורופן אפאר שעה שפעטער צו זאכן זענען בעסער אדער פילן ווי מ'איז דא מיט דיך, די מאמע וואלט גערופן די מדריך זאגן אז איך מיין ער איז נישט מסודר דארט מ'רוידעפט אים, דערווייל די מאמע וואלט געמאכט ער בענקט זיך און אז ער בענקט זיך זאל ער בלייבן דארט. ס'איז גארנישט געטון ראנג, זי איז געווען די בעסטע מאמע, אבער מען האט נישט אפגעטייטשט וואס ס'גייט פאר מיט די הרגשים פון די קינד, און דאס איז רבותי וואס דארף געשען. ס'איז דא, מען רעדט היינט פון טראמע, וואס איז טראמע? טראמע, ס'איז דא ווי זיי רופן עס די ביג טי, די גרויסע טראמעס וואס מאכט זיך ביים מענטש, און נאכדעם איז דא קליינע טראמעס, גרויסע טראמעס, און מען גייט נישט יעצט רעדן ווי אזוי ארויסצוקריכן פון טראמע, מען וועט נאך אנקומען דערצו. אבער וואס זענען גרויסע טראומעס? א קינד וואס איז דורך אביוז, א קינד וואס איז דורך זיינע עלטערן האבן זיך געגט רחמנא לצלן, א קינד וואס איז דורך וויילענס וואס ער האט געזען, וואס ער האט מיטגעהאלטן אין זיין שטוב, ס'דא גרויסע טראומעס וואס איז דא, געפערליכע זאכן, איינער וואס האט פארלוירן א נאנטע, א יתום האט פארלוירן א טאטע אדער א ברודער צו א אנדערע זאך, א קינד וואס מ'האט אים געבוליט אין קלאס, דאס איז טראומא. נאכדעם רבותי ס'דא קליינע טראמעס, סמאל טראמעס, וואס מיינט קלענערע טראמעס? טראמעס מיינט א קינד וואס ס'פעלט אים בשעת ער איז אויפגעוואקסן דאס וואס זיין נפש דארף האבן, קיינער האט אים נישט גערוידעפט, קיינער האט אים נישט געפייניגט, ער האט נישט פארלוירן קיינעם, ער האט געהאט די בעסטע טאטע און מאמע, אבער קיינער האט נישט גערעדט צו אים אויך נישט, זיין נפש האט געפילט אסאך מאל אליינס, קומט אהיים ס'איז יעדן טאג געווען סאפער, מען האט אים געפרעגט אויך וויאזוי געווען אין חדר, אלעס איז געווען גוט, אלעס איז געווען פיין, אבער ער האט נישט געהאט עכט ארויסצורעדן זיינע הרגשים, אזא קינד וואקסט אויף און ס'פעלט אים עפעס, ס'איז א קלאפ אין זיין נפש וואס מען דארף עס היילן, ס'איז נישט קיין גרויסע טראומע, א קינד וואס לאמיר געבן א פשוט'ע משל, א קינד וואס וואקסט אויף אין א הויז ווי מען האט אים צוגעשטעלט אלעס, ס'איז די שענסטע הויז, דא עירקאנדישן מיט סטימער, האט די שענסטע בעט, מיט אלע טויס וואס ער דארף, מיט א אויפן ליין אין די טוי סטאר, ער קען קויפן וואס ער וויל, אבער עסן האט ער נישט געהאט, מען האט אים נישט צוגעשטעלט צו עסן, דער קינד גייט ווערן קראנק, פארוואס? ווייל זיין גוף דארף האבן עסן, און קענסט אים צושטעלן אלעס אנדערש, אויב זיין גוף גייט נישט האבן עסן גייט ער ווערן קראנק. רבותי ס'איז די זעלבע זאך מיט די נפש פון א מענטש, דו קענסט אים געבן אלעס און וועסט אים געבן עסן אויך, אבער אויב דו גייסט נישט געבן פאר די נפש וואס די נפש דארף, דו גייסט אים נישט געבן, די נפש דארף, ער דארף פילן עטעטשמענט צו צו זיינע נאנטע, ער דארף פילן עקסעפטעד, ער דארף פילן אנגענומען, ער דארף וויסן אז ער איז מסודר און ער איז גוט און ער דארף האבן גוטע ווערטער, אויב ער גייט דאס נישט האבן, די טאטע העט זיין די בעסטע טאטע און די מאמע די בעסטע מאמע, מיט אלעס איינקויפן, אלעס געבן, טראגן אויף טריפס, און גייסט טאקע נישט קענען אנווייזן וואו מען האט געטון עפעס שלעכט פאר דעם קינד, אבער אויב ס'איז דא א חבלה בגוף, איז דא א חבלה בנפש, כי נפש היא חובל, א נפש פון א מענטש קען ווערן צעקלאפט, און ס'איז א געהעריגע קלאפ, אונז ווייסן עס נישט, ווייסט מען אויך נישט ווי אזוי די נשמה פילט צער נאך די מענטש איז געשטארבן, אונז פארשטייען מיר עס אויך נישט, אבער ס'איז א קלאפ וואס דער קינד דארף זיך אויסהיילן פון דער קלאפ. וואס דארף די נפש פון א מענטש? טייערע אידן, לאמיר עס א מינוט צונעמען. א מענטש, כדי ער זאל זיין צופרידן, דארף זיין גוף זיין מסודר אדער זיין נפש דארף זיין מסודר? לאמיר עס מאכן זיין נאך מער. וואס מאכט א מענטש צופרידן? נאך בנינים מיט נאך ביזנעס? אדער ווען ער פילט זיך גוט און ער פילט אנגעפילט, ער פילט סיפוק, ער פילט צופרידן. אונז דארף מיר נישט געבן קיין משלים, יעדער איינער ווייסט, קענסט האבן די מערסטע געלט און מ'איז קיינמאל נישט צופרידן, פארקערט, יש לו מנה רוצה, וויל ער האבן מער, ס'פעלט אים עפעס. אויב זיין נפש, אויב ער איז א געזונטע מענטש, ער האט וואס ער דארף, ער האט משפחה, ער האט חברים, ער שטייט אויף, ס'פעלט אים גארנישט, ס'איז דא א אפענע גמרא, די גמרא אין מסכת בבא בתרא, אלע קענען די גמרא, די גמרא זאגט, כל הנותן פרוטה לעני, א מענטש געבט א דאלער פאר א ארעמאן, מזברך ווערט ער געבענטשט בשש ברכות. והמפייסו בדברים, איינער וואס רעדט צו די ארעמאן, ער בארואיגט אים, נישט ער געט אים געלט, ער געט אים נישט קיין איין דאלער. תוס' זאגט אויפן פלאץ, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, ס'איז דא נושאים פרוטה, איינער וואס געט געלט, א מפייס איז ווען ער געט נישט געלט, מ'איז ברך ביד א' ברכות, אויב געט ער א פרוטה און ער רעדט שיין צו אים דעמאלטס איז ער זיבעצן ברכות. ס'איז דא א ארעמאן וואס קלאפט אריין ביי דיר אין שטוב, קענסט אים געבן א דאלער? וואס דארף ער? ער דארף דאלערס. ער דארף חתונה מאכן א קינד. זאגן אונז די הייליגע חזל ער דארף טאקע געלט, אבער ער דארף אויך נאך עפעס. ווען ער איז דא, ער וואוינט אין ארץ ישראל, ער וואלגערט זיך דא, ער האט פארלוירן זיין גאנצע אידענטיטי, ער האט פארלוירן זיין גאנצע חשיבות, ער פילט זיך ווי א צעקלאפטע נשמה, ער פילט זיך ווי קיינער קערט נישט פאר אים, ער פילט זיך ווי די אייבערשטער האט אים אראפגעברענגט אויף דער וועלט מיט עפעס א שלעכטע מזל, און מיט אזוי סאך קינדער און ער דארף חתונה מאכן יעדע יאר און קיינער געט אים נישט, ער איז פול מיט האפענונג אז דער גביר גייט אים געבן פופציג דאלער און דער גביר איז נישט אינדערהיים, ער איז אזוי צוקלאפט, נישט צוקלאפט, ער פילט נישט ווי א מענטש בכלל, ווען ער קלאפט אריין צו דיר זאגן די הייליגע חזל און דו זאגסט אים שלום עליכם רבי איד כ'האב נישט קיין געלט דיך צו געבן אבער קום אריין, איך וויל דיר געבן א גלאז וואסער מיט א הייסע שטיקל קוגל, און דו זעצט זיך אראפ לעבן אים, און דו ביסט מפייס איבער דברים, איך ווייס וואס דו מאכסט, איך ווייס ווי אזוי ס'פילט, איך בין אויך אמאל ארום געגאנגען נאך געלט, איך ווייס ווי מצוקלאפט מען איז, ס'וועט דורך גיין, די חתונה וועט אנקומען, די חובות וועלן ווערן אויסגעצאלט, איך האב א פעטער ניט צרות חתונה געמאכט צוועלף קינדער, ער האט נישט געהאט גארנישט, אבער יעצט האלט שוין נאך דעם, ער האט שוין נישט קיין חובות, רעד צו אים, מאך אים פילן ווי א מענטש, דאס דארף ער. כ'ווייס, די קשיא וואס יעדער גייט פרעגן, סאו ער גייט ארום גיין צו יעדעם איינעם און יעדער גייט רעדן צו אים צו פון דעם קען מען חתונה מאכן קינדער, די בדחנים זאגן א ווערטל אז א איד איז געקומען צו צו זיי אויש זאגט ער איך גיי אים געבן א געבענטשטע דאלער, זאגט ער איך דארף נישט קיין געבענטשטע דאלער איך דארף א פארשאלטענע הונדרעטער, אבער ס'איז נישט אזוי זאגן חזל, חזל זאגן ס'איז נישט אזוי, אונז דארף מיר א געבענטשטע דאלער, אונז דארף מיר אויך מען קען נישט חתונה מאכן פון דעם א קינד, אבער ער דארף נישט נאר חתונה מאכן א קינד דער איד, ער דארף צוויי זאכן יעצט, ער דארף חתונה מאכן א קינד דאס איז איין זאך, און ער דארף זיין א מענטש, ער איז יעצט א שברי כלה, זאגן אונז חזל, זיין א מענטש איז מער ווי די פאר דאלער, אויב דו געבסט פאר דיינע קינדער דאלערס מיט טויס מיט פרייזעס מיט טריפס מיט אלעס וואס דו מיינסט האסטו אים געגעבן, אבער דו האסט אים נישט געגעבן די מפעי סוי, דו זיצט נישט מיט אים איין צוויי מאל א וואך און רעדן פון הארץ, רעדן פון געפילן, רעדן וואס זיינע געפילן זענען, למה חרו לך ולמה נפלו פניך, אויב ס'גייט נישט אויף זיין אזא שמועס גייט פעלן פאר דעם קינד, און דער קינד גייט נישט אויפוואקסן געזונט, ער גייט נישט וויסן ווי אזוי צו דילן מיט זיינע הרגשים, ער גייט נישט וויסן ווי אזוי ארויסצוברענגען אפילו זיינע הרגשים, וואס דאס איז פון שמועס, אונז דארף מען קודם איידענטיפייען וואס איז א הרגש און וואס זאגט די שכל און יעדעם רעדן און מען באלד זען וואס מען רעדט מיט זיי אבער קודם וויסן ס'איז נישט איך בין א אנגעצויגענע מענטש איך האב יעצט א אנגעצויגענע מינוט און ס'איז נישט איך בין צוקלאפט איך האב געהאט א זאך וואס האט מיך געמאכט פילן צוקלאפט אבער דאס דארף ווערן אויסגעשמועסט פון אלס קליין קינד שלום בית, מ'גייט שלום בית קורסעס, מ'טוט, מ'רעדט, און נישט דאס איז אסאך מאל די אישו, נישט דאס איז די פראבלעם, מ'ברענגט עס נישט ארויס ריכטיג, אסאך מאל איז מען אזוי ווי קין, מ'גייט מ'הרג'עט הבל, וואס הרג'סטו הבל? הבל האט דאך עפעס געטון? דו ביסט געווארן צוקלאפט, מ'האט אויפגערעדט אויף די ווייב, וואס האט די ווייב געטון? עכט? וועסט עס גוט אפטייטשן? זי האט גארנישט געטון, זי האט געזאגט א ווארט, די ווארט האט זי גארנישט געטון שלעכט, דו האסט נאר געפילט זייער צוקלאפט ביי די ווארט וואס זי האט געזאגט, אה, ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, קיין זיין זיץ נישט געמיינט, קיין זיין זיץ נישט געזאגט. אונז דארף מען וויסן ווען א מענטש פילט עפעס אויך, דאס וואס איך פיל איז וואס איז געשען אדער דאס איז וואס איך פיל? למשל, מאכט זיך יעדן טאג, איך קאל א מענטש און ער הייבט נישט אויף, איך האב דריי מאל געקאלט און ער האט נישט אויפגעהויבן, די ערשטע זאך הייב איך אן, פארוואס הייבט נישט אויף די טעלעפאן אויף מיך? אבער וואס זאגט גלייך דער גשם? ער איז אויפגערעגט אויף מיך. ער קוקט מיך אראפ, איך בין נישט גענוג וויכטיג פאר אים, ער האט וויכטיגערס ווי מיר. און גלייך וואס געשענט נאכדעם? אה, איך בין נישט גענוג וויכטיג פאר אים? ווערט שנאה, הייב איך אן אים פיינט האבן, הייב איך אן האבן טענות אויף אים, און פלוצלינג זעט מען שוין אלע ראנג זאכן וואס אלס הייבט זיך שוין אן ארבעטן, זעסט איך האב מיך פיינט ווייל שוין נעכטן האט ער געטון דאס, און ס'איז שוין א גאנצע בלאן מיט א גאנצע זאך, און נאכדעם ווערט ער געוואר א טאג שפעטער אז יענער פשוט געווען אוט אוו טאון און זיין טעלעפאן האט נישט געארבעט. נו וואס געשעהן נאכדעם? אה ער בארואיגט זיך. וואס איז געשעהן? די מעשה איז געווען די זעלבע, די מעשה האט זיך נישט געטוישט. די מעשה איז געווען האסט געקאלט איינעם און ער האט נישט אויפגעהויבן די טעלעפאן. וואס האט זיך געטוישט? דיין אפטייטש פון די מעשה. די משמעות וואס דו האסט געגעבן פאר די מעשה. ווען יענער האט נישט אויפגעהויבן האסטו אפגעמאכט אז דאס און דאס איז געשעהן. ביסט געוואר געווארן ניין, נישט דאס איז געשעהן. קומסט אריין אין ביסמעדער שטייען דריי אידן אינמיטן עפעס א געשמאקע שמועס זעהט אויס געשמאק, און די מינוט איינער באמערקט דיך ווערט שטיל, און דיין קאפ איז גלייך מען האט גערעדט פון דיך וואו אריין עס איז געווארן שטיל גלייך ווען איך בין אריינגעקומען, און ווער ווייסט וואס מען האט גערעדט, און ער רעדט פון מיך, דו ווייסט ווער ער איז, און מען הייבט אן טרעפט, און צען מינוט שפעטער הערסטו אז ממשיך די שמועס זיי האבן גערעדט פון גאנץ א צווייטע זאך, ביסט פונקט געווארן שטיל, איינער געפרעגט איינעם, און אה! אראפגעגאנגען די גאנצע שנאה, וואס איז געשען? די מעשה איז די זעלבע, די מעשה איז געווען, דו ביסט אריינגעקומען בית מדרש, דריי מענטשן האבן געשמועסט, און די מינוט דו ביסט אריינגעקומען האבן זיי זיך אפגעשטעלט, אבער דו האסט עס אפגעטייטשט אזוי, סאו די הרגשים, קודם דארף מען וויסן וואס די הרגש איז, און וויסן נאכדעם צו די הרגש איז אמת. ס'איז אמת אדער ס'איז סתם עפעס א משמעות וואס איך האב געגעבן? לאמיך ענק זאגן, די מח פון א מענטש, די הארץ פון א מענטש, איז א מורא'דיגע מורא'דיגע מאשין. די הארץ פון א מענטש קען נישט בלייבן מיט די נישט וויסן. אה, דריי מענטשן האבן גערעדט? ס'זייער שווער אפצומאכן מסתמא נישט פון מיך. איך דארף גלייך עפעס מסביר זיין וואס איז געשען דא. רבי חיים פרידלענדער זאגט, געווען משגיח אין פאנעוויטש, ספסל חיים די ספרים, א מורא'דיג שיינער גערעדט צו חתנים האט א קונטרס פאר חתנים, ער איז מסביר אז פרויען ארבעטן מער מיט הרגשים און מענער מער מיט שכל, אבער די מציאות איז יעדע מענטש האט א הרגש און א שכל און אזוי ווי דער מאן דארף רעדן מיט די פרוי פארשטיין אירע הרגשים דארף א מענטש פארשטיין זיינע אייגענע הרגשים, זאגט ער דארט א מורא'דיגע זאך. שטייט א פרוי פיר חדשים נאך די חתונה און די מאן גייט ארויס למסמדש, ווי גייסטו דאווענען מעריב? ווי לאנג גייט עס נעמען? ווארנט זיך שוין א האלבע שעה, מעריב נעמט נישט אזוי לאנג אבער אפשר איך אנקומען פונקט אינמיטן א מנין, ווייסט איך וועסט נישט טרעפן איינעם פארברענגען א האלבע שעה, א האלבע שעה וועסטו זיין דא יא, ער געגאנגען און ס'איז נישט געווען א מנין, ער געווארט אביסל און נאנט ער געטראפן א חבר וואס ער האט שוין צוויי יאר נישט געטראפן, און ער האט גראדע געטרייט אהיימצורופן די זיבן שעה אגענט די טעלעפאן, און ער איז געשטאנען און זיך פארשמועסט און ער האט נישט געכאפט, און ער האט געשמועסט א שעה אהאלב מיט יענעם, קומט אהיים נאך א שעה אהאלב, און גרייט די גאנצע וועג, איך גיי מיך אנטשולדיגן און זאגן אז עס וועט מער נישט געשען, ער קומט אריין, די כלה, זי שטייט בלאס, שוין גערופן שומרים, שוין גערופן פאליציי, זי קאלט שוין זיין ברודער, זיין שוואגער אויב איינער ווייסט ווי ער איז, איבערגעדרייט די שטאט שוין און יעדער פרעגט שוין, מען רופט שוין צו מען האט אים געטראפן, און ער קומט אהיים, איין מינוט, רעבעצן טייערע בארואיג דיך, וואס איז געשען? האסט מיר געזאגט אז צוריק קומען א האלבע שעה און ביז קנה שול, און? שכל'דיג, ער קומט דאך, ער קומט דאך פון ישיבה יעצט, סא שכל'דיג, וואס האסטו געטראכט? האסט געטראכט איינער האט מיך געקידנעפט? ווען האט מען די לעצטע מאל געקידנעפט א עדאלט אין בני ברק? ווען איז געשען די לעצטע מאל? מ'האט עס נישט געשענט, סאו וואס האסטו געטראכט? וואס קען שוין זיין? כ'האב מיך פארלוירן? ווענדט זיך די לעצטע מאל א מענטש, א עדאלט, א נארמאלע מענטש, נישט איינער וואס איז גאר אלט, אדער איינער גאר יונג, ווענדט ער זיך די לעצטע מאל פארלוירן אין בני ברק? גלייך כ'דארף טראכטן, מסתמא האט ער זיך פארשמועסט נאך ער וועט באלד אהיימקומען. מורא'דיג. מורא'דיג קלוג. די קאנווערסעישאן ענדיגט זיך דארט, אה זי זאגט טאקע, ביסט גערעכט, מען האט שוין לאנג נישט געקידנעפט איינעם, ביסט גערעכט, קענסטו, זי, אבער האסט מיך געזאגט, און ער זאגט, אבער דאס וואלסטו געטראכט, זי האט נישט געטראכט, זי געפילט, וואס האט זי געפילט? זי געפילט אליינס, זי געפילט דערשראקן, זי האט נישט אפגעטייטשט אירע פילינגס, וואס איז געשען? זי געפילט זייער זייער דערשראקן פון די אננאון, פון די נישט וויסן, דו קענסט נישט האבן א שכל'דיגע שמועס, רבותי ס'איז די זעלבע זאך מיט די מענטש'נס אייגענע הרגשים, דו קענסט נישט האבן א שכל'דיגע שמועס מיט דיינע הרגשים, דאס מיינט אז דו מוזט אויסהערן דיינע הרגשים אויך, און דו מוזט דיעלן דערמיט, ווייל אויב נישט גייט זיין א קאטאסטראפע. ער זאגט נאך א משל, דארט זאגט ער, די מאן קומט אהיים פון כולל, ער איז אהיימגעקומען אין צייט, און ער קומט אהיים גארנישט נישט מער נישט ווייניגער, און די ווייב שטייט אויפן טיש דערשראקענערהייט און זי איז בלאס און זי שרייט, וואס איז געשען? דארט האב איך פריער געזען א מייז. א האלבע שעה צוריק האט זי געזען א מייז דורכלויפן, און האט זיך גלייך באהאלטן אין א מייזן לאך, און זייט דעמאלטס שטייט זי אויפן טיש, און דער מאן קוקט אן, טז. זאגט ער, לאמיר דיך פרעגן עפעס, דו האסט מורא פון די מייז? דו ביסט אזוי גרויס, די מייז איז אזוי קליין, דו געסט איין קלאפ מיט די פיס און די מייז אנטלויפט פון דארט און ער קומט קיינמאל נישט צוריק, דו דארפסט שטיין אויפן טיש, די מייז דארף זיך באהאלטן, און ער האט זיך טאקע באהאלטן, און ער קיינמאל נישט צוריקגעקומען, וואס שטייסטו אויפן טיש? איך בין אריינגעפאלן ער גייט קאלן זיין טאטע אז די שדכן האט עפעס געזאגט ליגנט, די אינפארמעישן שטימט נישט, זי איז זייער א נארישע פרוי, זי האט מורא פון א מייז, און די מייז איז נישט צוריקגעקומען, און שטייסט דא א האלבע שעה אויפן טיש, ס'איז נישט דא צו וועם צו רעדן, פארוואס? ווייל זי האט גארנישט געטראכט, זי האט נאר געפילט, וואס האט זי געפילט? אה, אונז דארף מיר עס אפטייטשן. כ'ווייס נאכנישט וואס זי געפילט, אבער קודם פרעג איר נישט וואסטו געטראכט, וואסטו געפילט. האסט געפילט ווי איינער קומט אריין אין דיין ספעיס, איינער קומט דא אן רשות, האסט געפילט ווי ביסט חאלעמוידן די זאל, חיות דרייען זיך מיט דיר, אה, ס'איז א גוטע קשיא, וואסטו געפילט, און זי העט אפטייטשן און זי העט אפשר ארויסקומען מיט וואס זי געפילט און אפשר נישט. למה חרו לך ולמה נפלו פניך איז די קשיא וואס מען פרעגט פון יעדע פרוי, פון יעדע קינד, און פון זיך אליינס. א מענטש ווערט צודרייט, למה חרו לך? און וועסט וויסן פארוואס, וועסטו קודם טראכטן צי די הרגש איז עכט אמת'דיג אדער ס'נאר א משמעות וואס דו האסט געגעבן פאר די הרגש. און נאכדעם וועט זען מיר עטשעם די קומענדיגע וואך ווי אזוי צו דילן מיט די הרגשים.